E whai ake nei, ko ngā kōrero, ko ngā hītori, ko ngā whakapapa o ngā rangatira, o ngā tūtohu whenua i tapaina e ngā kāwai hekenga o te waka o Tainui, kia kore e mimiti te puna o te mātauranga, kia hoki anō ai ki taku taioretanga.
Ka noho pouri a Waikato i te Kīngitau, ko kore e whenua. Kua noho mai te nuinga i Mangatāwhiri. Nā runga i te aroha o Ngāti Tamaoho, ka whiwhi whenua a Te Puea. Ko ngā whenua i tukuna e Ngāti Tamaoho ki te Kīngitanga ko te raungāwari. I tērā taha o te awa i te taha hauāuru, I tāwāhi ake nei i te te rāwhiti o te awa, ka tū tētehi wāhi anō. Ko tērā wāhi e mōhio pai nei tātou ko te paina. E tapaina e te puea ko te paina he wāhi nohonga mō tēnei wā poto noa iho nei. Koirā te tikanga o taua ingoa. Ka makere mai ngā me kaha ana ki te mahi i te paina, ka rere ki te kohi harakeke, tāpiri, ki te kohi kāpiri e kīia nei gum, ka haupū katoa ērā taonga, ka tukuna atu ngā harakeke ki Horowhenu. Nā, i reira ka mahia, ka utungia te puea, ka hoki mai ngā moni rā hei whakatū i te marae i kī ai a Tāwhiao i roto i tana tongikura, ā, ko. Ko Areka Hānara tōku haona kaha. Ko Kei Mureti tōku oko horohi. Ko Ngārua Wāhia tōku tūranga waewae. Ka tau tērā tongi ki roto i te ngākau o te puea. Ka whai ia kia hoki mai e ia ki Ngārua Wāhia ki te whakatū i taua marae rā. Ka rere mai rātou mai i te paina i te tau tahi mano 1921. I te marama o Akuwhata, ka rere mai i reira. Engari, kia hoki mai tātou ki Newcastle, ne, i te tau 1920, ka haere mai a Te Puea ki te kimi whenua i Ngāruawāhia. Ka kite mai e ia Ko tōna ake hiahia kia tū he marae i raro i ngā pae maunga nei, i a Hākairimata. Engari, kāre te Kaunihera i whakaea kia tū he marae i reira. Ka runga te puehe toru he whenua ki te whakawātea mai e te Pākehā hei hokona. Katahi ka haere ki te titiro i ngā whenua nei, i tāwāhi ake i taua nei, i te tahatika rāwhiti, ne? Ka kite e ia, ko ngā whenua nei he haupu, raup, he haupu uh, rapi o ngā tāngata o te hāpori o ngā rua wāhia. Haupu ngā rapi, nā ka titiro a te pue, ai, engari i raru iho, ko te wai e rere, ko te awa e rere, i raru iho anō, ko te puna wai. Koia nō ka ū te ngākau a Te Puea ki aua whenua raka. Ka hoki mai e ia ki te Pākehā ka kī atu, Homai kotahi tau ki a au, kia tae au ki te mahi moni hei hoki i te whenua nei. Ko te whakaaro a Te Puea, ko mana, ko mana tana kōrero ki te Pākehā nōna te whenua nei. Ka hoki ki te, ka hoki a Te Puea ki Mangatāwhiri. Koia nō. I te tahi tau, ka pau te tahi tau, ka hoki mai a Te Puea, kei a ia te tahi rau pāunu, e, tekau mā rima te rahi o te moni nei, hei hoko i ngā whenua rā. Ka hoki mai ki Ngāruawāhia, ka haere atu a Te Puea ki te tari o te, te tangata nei. Te taenga atu ki reira, kua hoko kē e ia te whenua ki tētehi ike. Ka puta mai a Te Puea, ka tangi. Ka kitea mai e Tama Tamerewiti o Ngāti Maniapoto ko rātou te rōpū kohi moni hei whakatū i te kauhanganui. Te kauhanganui a Mahuta, a Tāwhia, ka kite a Tamerewiti i a Te Pue e tangi ana, ka tahi ka mea te e Pue e tangi ana koe i matea. Ko tana whakautu, Kua raru au i a Pākehā. He aha i Ēpuhi? Ā, haere mai au ki te hoki i te whenua nei, kua piki ake te utu. Kore au e taea ki te hoki o te whenua mō taku iwi. Ko te tikanga, kia tū ai he wāhi pai ake i a Mangatāwhiri hei nohongatanga mō tana iwi. Engari i runga i te whakatau o te kōrero o Tāwhia, ka tahi ka Tamerewiti, e pai ana e Pue, kua raru koe, kua raru a Pākehā i a koe. Ka whatunga atu, kotahi mano pāuna. Ko te rerenga ki waho tērā o ngā moni i mahia mai e Maniapoto hei whakatū paremata. Ka whatunga atu e Tama Rēweti te moni nei ki a Te Puea, ka haere tika tonu a Te Puea ki roto i te tari ki te hoko mai i ngā whenua raka. I te marama o Maehe, kīhai koirā te marama i hoko mai a Te Puea i ngā whenua e tū nei i te marae nei a Tūrangawaewae.